Il-kuġina tiegħi għandha biss ftit xhur, però fuq wiċċha u fuq idejha tikollha spiss jishom tbajja', jidher li jsejħulu rash. Din xi ħaġa komuni ħafna fuq it-trabi? Ir-rash huwa komuni ħafna fit-trabi. Fil-fatt tagħmel differenza wkoll l-età tat-tarbija. Fl-ewwel ftit ġranet tal-ħajja tat-tarbija hemm rashes partikolari, wieħed minnhom komuni ħafna huwa erythema toxicum neonatarum, dan huwa rash b'isem twil u kkumplikat meta fil-fatt ma jwassal għal xejn kbir. Dan huma huma eh, rax żgħir jidher qisu gdin tan-nemus u ħafna drabi l-idea qed-tarbija u jitlaq waħdu ġifri fi ftit sigħat jidher u fi ftit sigħat oħra jitlaq. Raxis oħrajn li kollhom it-tfal eh, ftit wara li jitwildu huwa l-ekni tal-babies, dan huwa kawża ta' ormoni li l-omm tkun għaddiet lit-tifel jew tifla tagħha fil-ġuf u dan ukoll ma jkun ġej xejn mit-tarbija peress li jkun ġej mill-omm u ovvjament eh, jitlaq waħdu. Ehm, però ħafna tfal, speċjalment dan l-aħħar, qed ikollhom ukoll l-egzema. Eh, din hija egzema ta' trabi li se traffetwa il-wiċċ ehm, iż-żaq id-dar u xi kultant anki l-idejn u s-saqajn, hija kkawżata minn forma ta' allerġija u din irridu nieħdu ħsiebha billi nużaw kremi u anki affarijiet oħra. Però fil-fatt din hija waħda mill-iktar raġunijiet għalfejn it-tfal jispiċċaw imorru għand it-tabib tat-tfal. Li tarbija jkollha raxx hi xi ħaġa komuni, tant li statistika turi li huma ħafna l-ġenituri li jmorru ta' spiss għand il-pedjatra bit-tarbija tagħhom għax ikollhom xi tibdil fil-ġilda. Iżda jista' jkun li dan ir-raxx iġorr miegħu xi sintomi li jistgħu jkunu ta' indikazzjoni ta' problemi oħrajn? Iva, xi kultant ir-raxxis jistgħu jkunu wkoll ikkawżati minn infezzjonijiet. Raxx Speċjalment ħmura li tkun qed tinfirex dik tista' tkun eh, infection ehm, tal-ġilda, u ovvjament ikun hemm bżonn li naraw it-tabib li nataw l-antibiotiċi eh, fil-forma ta' krim jew anki eh, minn sirip ġifieri mill-ħalq. Ehm, però iktar komuni minn hekk ehm, jista' jkun li dan ir-rash jekk ħajkun assoċjat ma' xi infection ikun assoċjat ma' virus U dan jista' jkun jidher pjuttost ikraħ għax jibda fil-wiċċ u mbagħad jinfirex mal-ġisem kollu. Però ovvjament ħajkun hemm affarijiet oħrajn ħajkun hemm id-deni, it-tarbieħa tkun imdejqa. U meta naraw xaġa bħal din dejjem importanti ħafna li naraw it-tabib tagħna kemm jista' jkun malaj. Mhux kull tip ta' raxx jirrekjedi attenzjoni medika. Kundizzjoni tal-ġilda li wieħed tajjeb li jagħti każ tagħha hija l-ekżema. Xi tkun din il-kundizzjoni u kif għandha tiġi ttrattata? L-ekżema hija kundizzjoni fil-ġilda li twassal għal ġilda tkun xotta ħafna, ikun hemm ħafna ħakk, ħafna drabi it-tfal iħokku ħafna u jagħmlu ħafna grif ukoll. Hija xi ħaġa komuni ħafna u ħafna drabi hija xi ħaġa li tintiret. Jiġifieri jkun hemm xi ħadd mill-ġenituri li jkollu jew l-ekżema hu stess jew kellu l-ekżema meta kien meta kienu trabi. Hija assoċjata wkoll mal-hay fever u mal-ażma, jiġifieri jista' jkun li xi ħadd mill-ġenituri kellu xi ħaġa minn dawn fil-passat ukoll. Hemm ħafna kawżi u t-trattament ħafna drabi ħa jkun simili, jiġifieri nużaw moisturiser, okay, cream li jkun moisturiser, Nużaw affarijiet tal-cotton eh, biex kemm jista' jkun ma nirritawx il-ġilda iktar milli tkun diġà irritata. U jekk ikun hemm flare-ups, eh, jiġifieri eh, mor il-ġilda tmur għall-nar, nużaw creams li jkun fihom steroid. Għal kontrarju ta' xaħsbu n-nies dawn huma jaħdmu u ma sejf ħafna ġifieri jekk nużawhom Kif jindika n-nott, it-tobba tagħna m'għandux ikun hemm problemi. Però il-creams u l-steroids ma jisolvux il-problema, x'ħafna drabi il-problema tkun xi forma ta' allerġija f'xi ħaġa li tkun qed tmiss jew tikol. Allura importanti ħafna li jekk din hija xi ħaġa li tkun rikorrenti, importanti li nkellmu tabib biex nippruvaw naraw għalfejn qed jiġri hekk biex nippruvaw nibdluha rather milli nittrattaw sempliċement bil-creams u steroids. Anke l-ġidri r-riħ iwassal biex ikun hemm raxx fuq il-ġilda. Il-ġidri r-riħ hija marda komuni fost it-tfal li tajjeb li nfakkru li tittieħed ħafna. Il-ġidri r-riħ hija infezzjoni. Hija infezzjoni li tittieħed ħafna, ikkawżata minn virus li jismu varicella.

Ikun hemm id-deni, ikun hemm daqsxejn sola, runny nose, u mbagħad jibdew ħirġin dawn il-ponot li l-ewwel ikunu qishom din tan-nemus. Mbagħad jintlew bl-ilma u mbagħad wara ftit jinxfu u jitqaxxru. Tikka aktar dwar saħħtek. Persuna li tiġri b'mod regolari tagħmel tajjeb mhux biss għas-saħħa fiżika tagħha iżda wkoll għas-saħħa mentali. Dan joħroġ minn studju li sar f'Arizona u li minn skans tal-moħħ ta' grupp ta' atleti jirriżulta li l-attività mentali tagħhom hija fuq l-istess livell ta' min idoqq xi strument mużikali. Jidher li l-attività fiżika tal-ġiri tgħin biex jiżviluppaw ħiliet bħal sens ta' spazju, livell għoli ta' attenzjoni, u żvilupp akbar ta' sensi. Ir-riċerka issa qed tiġi estiża anke għal sport ieħor, bħall-ġinnastika, il-golf u t-tennis, li jidher li minħabba l-importanza li wieħed ikun koordinat f'dawn l-isport, il-moħħ tal-persuni involuti wkoll iseħħ fih żvilupp kbir. Tikka aktar dwar saħħtek għada.